Essalawmaleýkim eziz dostlar, mähriban watandaşlar. Ýaýlymda akyl ýygyşdyk atly telebäsleşigimiziň täze bir sany hem-de akyl ýygyşdygy üçin iki müň on dokuz telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sany. Mähriban watandaşlar, siziň bilen iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisinde gatnaşyjy taraplardan biýujet çekilişiniň netijesinde Çykyşy görýän ýokary okuw mekdepleriniň Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Türkmen döwlet medeniýet instituty bular öz arasynda saýlama tapgyryň jemleýji sanyna duşmak nesibesinden çykdy. Görşümiz ýaly, bu tarapda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň topary, ýagny Kerweniň topary, bu tarapda bolsa görşümiz ýaly Türkmen döwlet medeniýet institutynyň topary, Gunçanyň topary häzir meýdan saýyşyr. Mähriban watandaşlar, ýene bir ýola Ätýaçylygyň bu sanynda sizi ähli jaňyra ýagty mysalam meýilleýär. Pähwan talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar! Akyl ýeňişi telebäsleşigimiziň studiýasynda hoş gördük! Köp sag boluň! Köp sag boluň, eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Ine, görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ýaşlyk teleradioýaýlymynyň Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi jüýleri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişleri atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sany Häzir başlanýar. Mähriban watandaşlar! Her biriňiziň asly halal hem mukaddes ojaklaryňyzda bir abadançylygy, asudalygy, jebsligi ýar bolmagyny arzuw edýäs. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuw edýäs. Ine, şeýlelik bilenem, Akyl giňişligi iki müň on dokuz telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanyna, mähriban watandaşlar! Häzir başlaýar. Eziz watandaşlar, adatdäki bolşy ýaly ine bäsleşigimiziň bu sanyna hem gatnaşyjy her bir taraplardan hem-de Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan synçylarymyz gatnaşýar. Häzirki pursatda adatça bolşy ýaly uly hormat bilen hormatly synçylarymyz bilen şu ýerde şu nokatda tanşýarys. Gatnaşyjy taraplar bolan, ýagny Türkmen döwlet medeniýet institutyndan Institutyň Jemgyýeti ugranyş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy Bahar Ýazlyýewa mugallymar. Bahar mugallym, hoş geldiň! Şeýle-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutyndan institutyň dünýä ykdysadyýeti kafedrasynyň mugallymy Nurmämmet Altyýew bar. Köp sag boluň, hormatly mugallymlar. Mugallymlar toparyňyza üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäs, ikiňizigem. Şeýle-de Mähriban watandaşlar, Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan synçylarymyz bar. Çünki hemä bir utuklaryň berlişine hem-de akyl ulgamynyň işe girizilmegine, çünki wagt hasaplamasyna, saklanyşyna jogapkär synçylarymyz bar. Bahargül Halytgulyýewa, Hem-de Öwezmyrat Aýdogdyýew bar. Bahargül, Öwezmyrat, siz-de hoş gördük. Hormatly mugallymlar, mümkin bolsa, toparlary meýdançamyza çagyraýlyň. Mähriban watandaşlar, ine-de bäsleşigiň bir şatlykly hem-de bir toparlar üçin hem, talyplar üçin hem bir tolgundyryjy pursat bolsa gerek. Gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýas. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhun el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy tarap bolan Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň toparyny meýdançamyza çagyrýas. Topary, toparyň düzümi, Aganyýaz Döwletgeldiýew, Rozy Jumaýew, Maýsa Şukurowa, Döwran Hezretow, Tumar Atdyýewa hem-de toparbaşy Kerwen Berdiliýew bar. Kerwen toparyň üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýär. Siziň garşydaş toparyňyz Türkmen döwlet medeni institutynyň topary. Toparyň düzümi Arslan Mamedow. Suraý Gellimyradowa, Aýlar Ahmedowa, Allamyrat Zaýypow, Yslam Orunow hem-de toparbaşy Gunça Gurbanowa. Gunça, siziňem toparyňyza tüňňük ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Mähriban watandaşlar, eziz talyp ýaşlar! Akyl geňeşligi iki müň on dokuz telebäsleşiginiň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanynyň gatnaşyjylary meýdançada. Üstünlik size ýar bolsun! Toparlar, häzir siziň bilen şertler boýunça girişmänkäk, adatça bolşy ýaly, uly hormat bilen, hormatly synçy taraplardan siziň salgyňyza gutlaglary eşitmegi makul etdik. Gahryman! Söz size. Ine şu gün iki sany uly ýokary okuw baýry mekdep baýry ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Kyl giňişligi ady bilen bäsleşik geçirilýär. Ine şu bäsleşikde hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän Bilimli nesil, kuwwatly Watan atly şygaryna şygaryndan ugur alyp, ýaşlarymyz ylymda, bilimde öz ösüşlerini Özleriniň ukyplaryny, başarnyklaryny görkezýärler, synanyşýarlar. Menem şu pursatda şu synanyşýan iki sany ýokary okuw mekdebiniň talyplaryna üstünlik, hemra bolmagyny arzuw etýän. Elbetde, şu bizi şu erkana, rahat durmuşda işlemäge, zähmet çekmäge, döretmäge, gurmaga, okamaga, öwrenmäge alyp barýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işlerinde-de Hemişe üstünlikleriň, rowaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzuw etýän üstünlik hemraňyz bolsun talyp ýaşlar. Köp sag boluň.
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyň her bir güni toýdur dabaralara beslenýär. Şol sanda ýurdumyň ähli pudaklarynda, ylymda, bilimde, sportda, medeniýetde uly ösüşlere eýe bolup, ýaşlary döwrebap terbiýelemek boýunça döwlet derejesinde uly işler amala aşyrylýar. Elbetde, bu Hormatly Prezidentimiziň Döwlet adam üçindir! diýip alyp barýan syýasaty, hormatly Prezidentimiziň her bir çykyşlary, Atalyk kitaplary biz, ýaşlar üçin görelde mekdebi bolup durýar. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdepleriň arasynda akyl giňişligi telebäsleşigi dowam edýär. Ine, şu gün hem Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary bäsleşýärler. Biz hem öz gezegimizde şu iki topara-da üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Şu pursatdan peýdalanyp, biz ýaşlara şular ýaly okumany öwrenmäge, işlemäne uly mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize sag bolsunymyzy aýdýarys.
Köp sag boluň, hormatly mugallymlar! Arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Size-de alyp barýan asly halal, mukaddes käriňizde, mugallymçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Elbetde, bilim berýän talyplaryňyzyň şeýle-de meýdançada öz başarnyklaryny ýokary derejede bäsleşige ukyplylygy bilen görkezmekligi bu siziň üçin hem uly bir bagt bolsa gerek. Elmydama öz zähmetiňiziň hözirini görüp ýaşamagyňyzy hem-de bir mukaddes käriňizde, mugallymçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän. Synçylar Bahargül.
Salam mähriban talyp ýaşlar. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýynlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl giňişligi telebäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýärin. Şeýle-de bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt, halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Köp sag boluň.
Öwezmyrat.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutynyň toparyna, şeýle hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň toparyna üstünlik arzuw edýän. Şeýle hem şu talyplaryň öwrenýän ylymlaryny, bilimlerini, dünýä garaýyşlaryny giňeltmekde doly mümkinçilik doradyp berýän hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn! Köp sag boluň. Hormatly synçy taraplar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, size-de işleriňize üstünlik arzuw edýäs. Gunça Kerwen. Öň inşa sizden borjum, soraýan. Siz düzgünnama bile tanyş. Häzirki pursatda şu ýerde düzgünnama boýunça gaýtadan geçmek zerurlygy barmy? Ýok.
Ýok.
Diýmek, şeýle netije çykarýas, ýagny şu pursatdan aňryk Düzgünnama doly derejeli şertler boýunça utuklaryň berlişi hem wagtyň goýberilişi saklanyşy hem umuman bäsleşik jemlenýänçä çürt-kesik düzgünnama laýyklykda biz siziň bilen häzir bäsleşigi alyp bararys, ylalaşýas. Kerwen Gunça topar agzalary. Üstünlik size ýar bolsun. Hormatly mugallymlar! Sowalnama girişilýär. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dilerle bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň sowal tapgyrlaryna häzir başlaýarys. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar, Türkmen döwlet medeniýet instituty, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, hasap nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk, şeýlelik bilen biz sowalnama girişýäs. Kerwen, Gunça taýýarmysyňyz? Taýýar. Sowal. Taraplar siziň dykgatyňyza ýetirýän ýene bir gezek, Saýlama tapgyrlary üçin bütindüýä dowamynda bu gün jemleýji sany ählijesinde hem zehin sowallary boldy. Siziň duşuňyzda hem on sany zehin sowallaryndan ybarat bolan tapgyrlar bolar. Bulam ine olaryň ilkinjisi. Indi serýas, okaýas. Sowal tapgyryň göwrümi bar, hem-de içinde getirilýän kän maglumatlar bar. Belläp alsaňyz gowy bolar. Gyzlar üçin has ýeňil sowal bolmagy da ahmal bu. Indi serýas. Almaz. Brilliant, almaz, göwher. Almaz hil boýunça ýedi bölege bölünýär. Has gymmat bahalylary reňksiz we seýrek duş gelýän reňklerde, olar birinjilere degişli. Alty, ýedinji bölege goňur reňkliler girýär. A nähili reňkdäki almazlar hil taýdan bäşinji bölege degişli hasaplanýar? Wagt gidýär. Men häzir almazyň reňkleriniň köpüsini agzap çykdym-da, şu ýerde agzalmadyk reňkini tapmalydy we şony hem bäşinji bölege goýmalydy. Şu ortadaky Gyzyl bolaýmasyn? Gyzyl bolaýmasyn ol? Ýok, ak ýaly.
Yzgiderlik bar. Altyda goňur diýmek, altydan aga gidip dönen reňkiň yzgiderligi. Almazyň öz reňki näme? Reňksiz bolýar. Goňur diýýär. Alty.

Ä, biz pikrimizi şeýle pikir etdik, ýagny haçanda almasy birinji reňki diýdiňiz, reňksiz diýdiňiz. Ä, reňksiz ýa-da juda duş gelýän, serek gabat gelýän reňkler. Altynjy, ýedinji diýýäňiz goňur diýdiňiz. Biziň pikirimizçe şu yzygiderlikde, ýagny. Näme galdy şeýtady?
Goňurdan aga çenli aralyk, ýagny reňksize çenli yzygiderli hasaplasak, biziň pikirimizçe çal reňkmikä diýip oýlaýas. Garamtyl çal reňk. Tutanjaňyz şol. Hawa.
Häzir kabul edemok. Rozy. Megerem dogrudyr, men ýalňyşam diýemok, ýöne häzir kabul edemok. Muňa garamazdan siz şo bir jogapda galýaňyzmy, Rozy? Hawa, galýas.
Tonçaňyz şol, çal.
Kabul. Rozy. Çal reňkde almas barmy özi? Bar.
Bar mı? Ýa özi.
Yo, baram bolsa onda ol 6-njy, 7-njä girýär ýa-da birinjilere girýär, seýrek duş gelýär. Şu ýerde häzir söz zolda otursak, biz garşydaşymyza kömek etdigimiz bolaýmasyn? Netijäni yglan edeliň. Netije, bu jogap ýalňyş. Gunça galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? On sekundyňyz bar, dowam edýär. Indi Gunçany topar bilýär, çala däl eken. Wagt saklandy. Munça kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Arslan jogap berýär. Arslan.
Sala däl ekeni. Sorumyza ak diýip jogap berýär.
Ak. Ümsümligi berjaý edýär. Arslan, men häzir hem kabul edemok. Ak. Soňky jogap ak. Ak reňkde diýmek bilen şula göz öňünde tutýaňyz, şeýlemi? Şuny göz öňünde tutýaňyz, şeýlemi? Ýa köýnegiň reňkleri, ak reňki. Ümsümligi berjaý edýär. Arslan, şeýlemi? Kabul. Ak reňkde. Şu ýerde men jogaba gyzlardan garaşdym. Näme de bolsa bu ýerde almaz bar. Hem-de almazyň reňklerini saýgarmak gerekdi. Men şu ýerde bolup biläýjek reňkleriň ýekeje birinden galanyny agzadym. Ine näme üçin zehin sowal tapgyryna girýär bu sorag. Çal diýip jogap berdiňiz ýalňyş diýdik. Ak diýdiňiz, heniz ýalňyş diýemok. Ak diýip şo reňksiz diýilýänlerini göz öňüne tutýan bolaýmasyn? Sebäbi şul akmy diýsem-ä jogap berilmediňiz. Aslan, şeýlemi? E, Köýnüňki ýaly akmy diýsem. Aslan häzirem dymmaklygyny dowam edýär. Netije? Hasap düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin Iki utuk alarsyňyz. Jogap berjegiňiz barmy tomaşaçy talyplar?
Türkmen döwlet medeni institutynyň talyby Atalyk Mekan. Mekan. Biziň pikirimizçe kümüş söw ak bolup bilýär. Kümüş söw ak.
Hawa.
Arslan bilen söhbetdeşligiňizden netije çykardyňyz siz? Ýok, o däl. Men Arslanyň jogabyny üýtgederine garaşdym, ýöne bolmady. Goýy sary, açyk sary, ýöne sary, şeýlemi? Ine-de dogry jogaby. Sary bolmalydyr. Ikinji sowal tapgyry. Kerwen Gunça taýýarmysyňyz? Taýýar. Şeýlemi? Sowal. Indiki sowal tapgyry, talyp ýaşlar. Paýhas çeşmesi kitapdan. Nakyl okaýan. Ünsli boluň. Eşegiň sürtegi gursun. Öküziň gürtegi. Bu nakylda getirilýän sürtek, gürtek sözleri nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Welosiped, Gunça. Kim Bu jogap berýär? sowala men özüm jogap berjek. Birinji sekunt, Gunça.
Dogry Hawa. jogap bolsa, gowy zat. Ýalňyş bolsa, meýdançany boşadarsyňyz. Baryň. Jogabyňyz. Eşegiň sürtegi gursun.

Ýaňy diýdiňiz. Öküziň gürtawy gursyn.
Gunça.
Gunça, ýaňy özüňiz aýtdyňyz, jemläp beriň. Ýaňy kaýdan zatlaňyz? Eşegiň sürtewi gursyn, öküziň gürtewi.
Gürtek näminde?
Tütewi gursyn diýmek. Tütewi gursyn. Indi şo da manysy. Dogrumy? Tütewen öküz gursyn diýmek. Tütewen öküz gursyn.
Büdrewen eşek.
Büdrewen eşek.
Aw. kabul etýär. Paýhas çeşmesi kitapdan şeýle nakyl boldy. Eşegiň sürtegi gursun, öküziň gürtegi. Bu ýerde getirilýän sürtek, büdregen, gürtek, süsegen. Jogap Dogry. Hasap, iki, nol. Men görmedim. Ha? Köp sag boluň. Ikinji sowal tapgyry we iki tok hem eýesinde. Indiki sowal tapgyrlary barada häzir girişer taraplar. Üns bolýar. Üçünji sowal tapgyry.

Iň bolmanda many tarapdan ýakyn gelsin tora taraplar. Çurt kesip bolmasa men garşydaşyny diňläp. Ýakyn gelsin. Ha, ýakyn gelsin. Güleç içinde. Kerwan Muzaffer. Biziň toparymyza men özüm jogap berjek. Eger sen Maysa jogap berer öýdüp garaşdym. Geçen möwsüme görä. Kerwen aýdyň. Eger sende erbet pikiriň ýok bolsa onda sen pikiriňi beýan etmegi başar. Kerwen men ilki okaýyn. Siz dowam ediň. Öz pikiriňi arassanlamak ugrunda işle. Eger sende erbet pikir bolmasa onda. Öz pikiriňi beýan etmegi başar. Gutanç aňa çal. Sag bol. Kabul edäýinmi? Kaw. Öz pikiriň ugruna işle. Erbe, eger sende erbet pikir bolmasa, onda öz pikiriňi beýan etmäni başar. Bu siziň jogabyňyz, Kerwen. Maýsa. Maýsa. Siz şeýle sowallara elmydama jogap berýärdiňiz. Dogrumy? Şu pikir gelişýärmi?

Bas, bas.
Wagt saklandy, Gunça kim jogap berýär? Suraý jogap berýär biziň Suraý diňleýän.
Eger sende erbet pikir bolmasa, ýene-de sen öz pikirleriň üstünde işle. Gaýtadan işle. Şeýle. Tä, owa, täzeden işle. Kerwene mümkinçilik berişim ýaly. Geliň, okalyň. Öz pikirleriňi arassalamak ugrunda işle. Eger sende erbet pikir bolmasa, onda Ýene-de öz pikirleriňi üstüňi arassalamak ugrunda işle.
Gutaryň pyçagyny çal. Kabul edýän? Kabul etdim. Hawa, kabul edýän. Kabul. Maýsa, ýene size gaýdyp gelýän-ä, bu gelişýämi indi? Aha. Ýa näme üçin ýöne Maýsa ýüzlenýär diýip pikir etmäň. Geçen möwsümiň bütinleý dowamynda Maýsadan diňe şunýaly sowallara jogap eşitdim. Näme üçin bu gezek eşitmedim sizden o pikiri? Ýöne nähilem bolanda netijäni aýtmaly, dogry dälmi? Öz pikirleriň üstünde öz pikirleriňi arassalamak ugrunda işle, eger sende erbet pikir bolmasa, onda ýene-de işläber diýýär. Başga iş hem gerekkä şo bir zadyň üstünde täzeden işläp ýörseň. Netije? Gyzgynamanyň üçüç bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin galarsyňyz. Diýmek, Mer. Kerwen, siz häzir indiki ýeke jogap bilen garşydaşyňyz bilen hasaby deňläp bilersiňiz. Ýa-da Gunça, siz indiki ýeke bir jogap bilen garşydaşyňyz bilen dört nol hasabynda oýun alyp bararsyňyz. Dogry jogabyň üstünde işläliňmi? Men Türkmen döwlet medeni institutynyň talyby Orazgül Amangeldiýewa. Eger sende erbet pikir bolmasa, alyp barýan işiň şowuna bolar. Şowuna bolar.
Sag bol. Konfusiýnyň pikirini dowam ediň diýerdi. Jogaby şeýle bolmalydy. Öz pikirleriňi arassalamak ugrunda işle. Eger sende erbet pikir bolmasa, onda erbet hereket hem bolmaz. Maýsa. Şeýlelik bilen indiki sowal tapgyra geçýäs. Dördünji sowal tapgyry, taraplar, sowal. Üns berýäs. Ýöne howlugyp Folstarda düşäýmäň. Bu dogry hasap. Aňsat sorag. Otly çöpi suwuň aşagynda doly ýanyp gutarýança nädip ýakyp bolar? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Hasap deňlenjek öýdýän Kerwen. Biziň toparymyzdan Rozy jogap beriň. Rozy. Suwuň astyndaky gämidi. Aw.
Gutanç agyşar. Aw.
Kabul.
Razy. Ýöne suwasty gämi. Aw.
Mendäki
jogap hem suwasty gämiň içinde. Netije hasap deňe-deň. Rozy, bu jogap üçin iki sekunt juda kän wagt dälmi? Nol, nol, nol birinji sekuntda takladyň. Falstat bolmajak bolma. Olam bir hasap. Dogam edýär. Bunça size de şeýle pikir. Ýaňky sowal kyn däldi. Bolýar. Ünserýär. Bäşinji sowal tapgyry. Taraplar taýynmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan nakyl, üns berýäs. Nakyl okaýan. Gije gezseň, kakynarsyň. Ýaman nysak dakynarsyň. Bu nakylda getirilýän nysak Sözi nämäni aňladýar? Wagt. Paýhas çeşmesi kitapdan. Gije gezseň kakynarsyň. Ýaman nysak dakynarsyň. Bu nakylda getirilýän nysak sözi nämäni aňladýar? Wagt. Gidýär. Wagt saklandy. Gunça. Gunça. Biziň toparymyzdan Suraý jogap berýär. Suraý diňleýän.

Paýhas çeşmesi, paýhas ummany. Ol ýerde her bir sahypada getirilýän nakyllarda könelişen sözleriň düşündirilişi ýazyldy. Meň bilşime görä, Nysap, onuň Keseçilik at, Paýhas çeşmesi kitabynyň hat sahypalarynyň birinde bar. Diýjek bolýanyma düşünesiňiz. Netije, jogap. Dogry hasap, üç, iki. A, bu-da. Berekella. Dowam edýär, köp sag boluň. Taraplar, ine, haýsydyr bir getirilýän sowallarda dogry pikirlenip, pikir ýöredip bilseň, onda jogaby içinde. Gijä etseň gowulyk bolmajagyny belli zat. Ýaman at tutunjagyňam olam düşnükli zat. Hem-de birazjygam okan kitaplaryňy ýatlamaly. Dowam edýär. Altynjy sowal tapgyry. Taraplar. Sowal. Ýewropa materiginiň ýerli ilatyna ýewropalylar, ýewropeitler, mysal üçin, diýýäs, diýilýär. Onda Antraktidanyň ýerli ilaty nähili atlandyrylýar? Wagt. Gitdi. Wagt saklaýar. Nol birinji sekunt Gunça. Kim jogap berýär? Bizden Suraý jogap berýär. Suraý. Suraý.
Suraý. Birinji sekunt. Dogry bolsa oturarsyňyz, utup alarsyňyz, ýok bolsa jogabyňyz. Suraý. Antarktidaň ýerli ilatyna näme diýilýär? Antarktidada ýerli ilat ýok, sebäbi buzluk. Antarktidada ýerli ilat ýok, sebäbi buzluk. Bu taraf saňa sal. Şolaw. Kawul. A. Fry. Çukçalar nirde? Çukçalar nirde? Rossiýada ol. Rossiýada. Bozukda dämi?
Antraktida ýerli ilat ýok meň jogap.
Ekspedisiýaňkylar näme?
Olar ýerli bolup bilmeýärler.
Netije Hasap Düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda Bahargül hasaby dört iki hasaby ile Kerwen tijenmeli. A ýene bir zat, iki tarapyň hem dykgatyna goý Kerweniň topary bolsun, goý Gunçanyň topary bolsun, ýeňiş gazanan tarap gönülen-göni indiki tapgyra ýol alýandyr. We ýeňilmeklik bu doly derejede oýundan çykmaklyk däl. Häzir biz bilýäris, ýagny Türkmenistanyň Oguz hanadyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersiteti bilen Türkmen döwlet ulag we aragatnaşygyň duşuşygy, institutyň duşuşygy alty-bäş hasaby bilen jemlendi. Diýmek, häzir Gunça, siz ýene bir utuk alaýaňyzda-da, ondan soňra-da utulaýaňyzda-da, siz islendik ýagdaýda-da indiki tapgyra geçersiňiz. Bu şübhesiz, sebäbi alty-bäş utuk bilen jemlenen oýun ondan başga ýok. Kerwen, size-de şol mümkinçilik. Ýene bir zat, ünsen düşürmäň. haýsydyr bir tarap alta barandan soňra men düzgünnama laýyklykda toparlardan, ýagny yza barýan topardan soraryn, duşuşygy jemlemek gerekmi, gerek dälmi, ondan soň özüňiz çözersiňiz we soňky sowal tapgyrynda ýeke agzany galdyryp, utuk sanyny iň bolmanda köpeltmäge mümkinçiligiňiz häzirem bardyr. Ünsli bolmagyňyzy haýyşt edýän. Taraplar. Sowal. Ýaponlarda myhmançylykda bolanyňyzda size çaý äberilse, ol nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Wagty saklaýas. Gunça nol nji sekunt. Töwekgelçilik edýäňiz. Kim jogap berýär? Biz biz diýe, neme siz? Elbetde siz. Biz Kim jogap berýär? biziň toparymyzdan Allamyrat jogap berýär. Allamyrat.
Ýaponlarda siz myhmançylykda. Getirip size çaý berdiler, näme galaňaty? Biziň halkymyzda myhmana çaý hodyr edilýär ilki. A ýaponlarda tersine, gitmegini aňladýar. Çaý hodyr edýäň, a soň yzyndan öýüni şo gitmegini talap edýär. Meň pikirimçe. A siz diýmek onda saglaşmak üçin.
Myhmany hoşlaşmak ýaly manyda-da, myhmany ugratmak ýaly çaý hodyr edilýär.
Kabul. Alyň mikrofony. Nähili bele netije çykaryp bildiňiz? Meni gyzyklandyrýar. Öň bir ýerde okadym-da, eşitdim. Aras, şo däp bilen tanyş-da? Hawa, tanyş. Göni bar çyk git diýip bilenok-da? Edil bar çyk git diýip aýdyp bilmeýär, ýöne çaý hödüredilýär. Sylan çykda Bir çäýnek çaý gelse ýene şo çaý içip oturmazmy gaýtam? Ýo. Hä?
Ýa näme hormatda myhmana hormat bilen çaý berilýär, ýöne ugradylanda çaý berilýär. Nonunjy sekund.
Eger jogabyň ýalňyş bolsa sizem çaý içersiňiz. Bu ýerde bar. Dogry bolsa oýny dowam edersiňiz, dogry dälmi? Dowam eder.
Ene muňa.
Netije? Doly ynam bilen Gunça biz sizi indiki tapgyrda göreris. Jogap berip. Köp sag boluň. Kerwen Kerwen sizde häzir diňe hasaby deňlemäge mümkinçilik bardyr. Deňläp ondan soňra netije çykarar. Eger deňläbilseňiz. We soňky sowal tapgyra ýeke agzasyny galdyrmak şerti henizem bardyr. Eger bäş dört bolan ýagdaýynda siz ýaňky mümkinçiligi hem ýitirýänsiňiz. Eger bäş dört bolsa, onda ýeke agzaňyzy galdyryp bilmersiňiz. Muny-da unutmaň. Düşünişdik? Dowam edýäs. Sekizinji sowal tapgyry. Bu-da kyn däl. Sowal. Gün ulgamynyň iri obýektleriniň onlugyna, elbetde, Ýer planetasy hem girýär. Ýöne ol ýedinji orny eýeleýär. A siz aýdyň, bu onlukda birinji ýerde haýsy obýekt? Wagt gitdi. Whatsapp ýaz. Siziň toparymyzdan Maýsa jogap berýär. Maýsa.
Gün.
Günüň ady.
Hawa. Kabul. Maýsa. Dowamlylygyny aýdyp berip biljekmi? Dowamlylygyny aýdyp berip biljekmi? Gün, Ýupiter, Saturn, ondan soň. Garadyň on sany na ol? Hawa. Mars.
Fakyt ol Gün birinji, Ýer ýedinji.
Hawa, Ýupiter ondan soň. Onluk nämä esaslanyp düzülýär? Ullugyna görämi? Ýa ýaşaýşa görämi? Ullugyna görä.
Eger ýaşaýşa bolsa, onda ýer birinji ýerde durur diýsene. Ýöne bu soňky sowallaryň hiç hili ähmiýeti ýok. Esasy sowala siz jogap berdiňiz, Gün. Diýmek, nähili esasda düzülendigi ýa-da onuň sanawy bu sowal tapgyra degişli däldi, Maýsa, siz ony hem bilýäňiz, dogrudyr. Netije? Hasap. Bäş. Üç. Interýas. Dokuzynjy sowal tapgyry. Bileňizok bulan. Ýeke adam diýjek bolýaňda? Onda. Onunjy soragda uladyp bilýän. Jemleýji sowal tapgyrynda. Siziň garaýşyňyzdan hem bildim-dä näme diýjek bolýanyzy, Kerwen. Ol şert häzir güýjüni ýitiremegi juda ahmal. Kim jogap berende-de. A. Eger Gunça dogry jogap berse, şony girişmäkä öňünden düşüneýeliň-le. Eger Kerwen dogry jogap berse, onda diňe deňlemäge mümkinçiligiňiz bolar. Diýmek, dogry düzümiňiz bilen jemleýji sowala hem gatnaşmaly bolarsyňyz. Ýok. Eger Gunça dogry jogap berse, onda jemleýji sowala siz bir agzaňyzy galdyryp bilersiňiz. Näme maksat bilen? Diňe alty bäşe getirmek bilen. Maksatly. Ýöne bu ýagdaýda-da, akyl ýöneşdigi telebäsleşigiň bir gyzykly tarapy bar-da, saýlama tapgyrlaryň dowamynda hökmany suratda ýeňiş däl-de, indiki tapgyra geçmeklik bolup durýar. Bu siziň tejribäňizde bar. Gunça siziň tejribäňizde ýok öýdýän. Dowam edýäs. Dokuzynjy sowal tapgyry. Taýynmysyňyz? Sowal. Iki gowşak we haýal, erkek adam, iki güýçli we edermen, zenan maşgala, dört sany öý haýwanlary, dört sany uly we ýabany haýwanlar, dört sany diň, minara. Bu sanawda näme ýetenok? Asla gürrüň näme barada gidýär? Wagt gidýär. Näme pikirlenseňiz gerek.
Minara. Dört sany minara. Dört sany temizlik minara. Dört sany uzun minara. Din. Dört ulu minara. Dört sany ne mani? Dört sany minara. Aydan. Çıkan bak bak. Wagt saklaýas. Gunça. Kim jogap berýär? Bizden Suray jogap berýär. Suray.
Men pikirimçe şu taýda Bunun gürrüň- näme barada gidýärdi?
maşgala barada, hojalyk barada gürrüň Maşgala etýär. barada gidýär.
Hawa. Indi aýdyberiň. Düşündiriň.
Ine diýdiňiz-de, iki sany a- erk- dö- ik- iki sany erkek adam, Bolýar. aýal Gel maşgala, sanaw boýunça geçeliň. haýwanlar, Gel sanaw boýunça öý. geçeliň. Men sanaw okap bereýin. Iki sany gowşak we haýal erkek adam. Bular kimler maşgalada?
Şol. Kawul.
Kawul. Inni sanaw boýunça geçýär. Iki sany gowşak we haýal erkek adam. Bular kimler maşgalada? Aýdyň. Aýdyň, aýdyň. Maşgala diýdiňiz-ä. Hawa. Aý, kakasy bilen ogly bolaýmasa? Ol gowşakmy?
Ogly gowşak, edermenem kakasy bolar. Ikisem diýýär.
Diýmek çagalarmy? Iki güýçli we edermen zenan. Bular kimler? Iki güýçli we edermen zenan. Bular kimler?
Eneler.
Dört sany öý haýwanlary. Bolup biler. Pişik, ýene ol, ol hiç. A dört sany uly we ýabany haýwan maşgalada näme işleýär? Ine sorag dogry däl. Dört sany din maşgala näme gerek? Aý.
Ymarat diýdiňiz-ä, öýi bolmagy Minara. mümkindir öýtdüm-dä Dört menem. sany minara. Ýaşaýan Din, öýler bolmagy hawa. mümkindir. Her burçundan bir din galdyryp goýýaň. Suraý bilen söhbetimizden hem aňylýan bolsa gerek. Jogap, netije, ýalňyş. Ýalňyş. Kerwen galan wagtyňyz ulanjakmysyňyz? Aw. Maşgala däl eken. Dowam edýär.
Bilmezse däl, men pikirlensem, ýaman owadan sorada.
Kutluk Temur. Kutluk Temur.
Türbi kanun. Hindistanda var iki tane. Taç Mahal.
Taç Mahal.

Tutançaňyz şol. O Türkmenistanyň taryhy bilen baglanyşykly. Ha, nähili baglanyşdyrjaňyzy soň düşünje. Ýöne gutaryňç jogabyňyzmy şol? Hawa. Kabul. Netije?
Netije taryhy bilen baglanyşykly. Taryhy bilen baglanyşykly.
Netije? Hasap düzgünnamanyň üç üç bölümine laýyklykda, indiki dogry jogap üçin topar iki utuk alar. Diýmek, dogry düzümiňiz bilen iki topar hem oýny alyp barar. Şeýlelik bilen, bu jemleýji sowala Kerwen hälki ýeke az galýan mümkinçiligi şu wagt duran ýerine ikiňizi hem aldyňyz. Çünki, eger siz jogap berseňiz, onda duşuşyk deňe-deň hasap bilen jemlener we ýeke bir sowal bilen, Näge dowam etjegimize onsoň düşünişeris. Eger Gunça siz dogry jogap berseňiz, onda hasap ýedi üç bilen tamamlanar. Eger Kerwen jogap berse, onda hasap deňleşer. Ýeke bir dogry jogap üçin iki utuk. Bu sanawda nämä ýetenok diýdik. Sowal şeýledi, iki gowşak we haýal erkek adam dört öý haýwany, dört sany uly ýabany haýwan, dört sany diň Bu sanawda näme ýetenok? Bu sanawda on alty sany pyýada ýetenok. Indi düşündiňizmi? Küşt. Teswir. Küşt şekilleri. Şa, şazenan, perzi, at, pil, ladýa. Bu bolsa minara ýa-da diň. Ine-de dogry jogaby. Ä, men şeýle düşünýän-de, toparlaryň ikisinde hem şeýle pikir bardy, ýöne näme üçin ulanmadyňyz? Bu zehin sowallary. Zehin aýratynlyklary bilen pikir ýöretmek gerekdi. Taraplar taýynmysyňyz? Juda aňsat, şol bir wagtyň özünde juda kyn sowal. Düşündirip bildiňmi? Indi pikirleniň. Indi serýas. Papuda, ýagny Täze Gwineýada ol sekiz ýüz elli sany. Indoneziýada alty ýüz ýetmiş, Nigeriýada dört ýüz on, Hindistanda üç ýüz segsen, Kamerunda iki ýüz ýetmiş A siz gündelik durmuşyňyzda esasan ýeke birini ullanýarsyňyz. Gürrüň näme barada gidýär? Wagt. Gitdi. Bu jemleýji sowal tapgyry Gunça hem jogap berýär. Kim jogap berýär Gunça? Eee, men özüm jogap berjek, ber, Gunça? bermekçi. Şo Näme barada gidýär gün, gürrüň? nol.
Nol barada.
Öz pikirim ýöne.
Gowy zat öz pikiriňiz. Nol. Şeýlemi?

Ýa, siz gündelik durmuşyňyzda ýeke birini ulanýarsyňyz. Gürrüň näme barada diýdi. Men otayda hiç nol görkezmedim. Netije, hasap üýtgewsiz galýar. Kerwen, galan wagtyňyzy ulanjakmysyň? Ulanýar. Dowam edýär.

Kerwen. Roza jogap bereýin. Roza.
Bärde men. Kerwen. Ha, Roza. Köp oýlanyp dur.
Aýdyň.
Biziň Bunuň näme barada gidýärdi?
Biziň pikirimizçe bu geografik dersini, geografiýa dersi boýunça Ýagny bu ýerde döwletleriň yzynda, meselem, Meýdany ýa-da Ilasanyň no oturdan soňky sanlary bolmagy mümkin. Utanç aňyrsyň? Hawa.
Bu jemleýji sowal, jemleýji jogap. Kabul edemok. Häzir. Dogry diýip hasap edýäňiz şol, şeýlemi? Hawa. Hatda kabul etmänkäm, esaslandyryp beriň. Meselem aýdaly, umuman men sifrleri ýatda ýatlap bilmedim ýöne. Garaz şo-da, iki ýüz ýetmiş, üç ýüz segsen. Şo haýsam bolsa bir belginiň, onuň görkezijileri, döwletiň görkezijileriniň belgileri.
Gürrüň şo barada gidýär. Onda men size ýüzlendim. Sowal tapgyryň ahyrynda siz gündelik durmuşyňyzda birini ulanýarsyňyz.
Meselem, Türkmenistanyň ýurdunda bir görkezijili derejeler bolmagy mümkin, meselem. Haýsy biri? Meselem, ýurdumyz bir ýa-da Kabul. aýdan şoňa meň.
Ha.
Dünýä halklary bilen e, içgin gyzyklanýan adam gerekdi bu ýere. Dogry mu? Rozy, Gunça, men şu sowal tapgyryň üstünde gürleşip durkam, siz şu aýdylýan bir zady ulanyp dursuňyz. Indi bildiňmi? Näme de?
Şiweler mi kädi? Şiwe diller.
Dil. Türkmen dilini ulanýarsyňyz siz. Ýaňky aýdylan döwletlerde şonça dil aýratynlykda ulanylýar. Netije jogabyň ýalňyşdygyna eýýäm düşünişdik. Dogry dämi? Mähriban watandaşlar, görşümiz ýaly, şeýle hasap bilen biz duşuşygy jemleýär. Akyl ýeňişi 2019 telewäsitimiziň jemleýji sany Mähriban watandaşlar şu görkeziler bilen jemlendi. Soňky sowal tapara hiç bir tarapdan dogry jogap almadyk we görşümiz ýaly Türkmen döwlet ykdysady ýerde dolandyryş instituty Türkmen döwlet medeni instituty Durşy Patap bäş üç Gunça a siziň bilen biz bäsleşigiň indiki etaplarynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen bilelikdäki duşuşykda siziň bilen duşuşarys. Kerwen, siziň indiki tapgyra duşmak meseläňiz bu saýlama tapgyrlar jemlendi we bir hepdäň dowamynda anyklanar we aýdylar. Sizi watandaşlar, mähriban doganlar, şu pursatda biz bäsleşigimiziň Saýlama tapgyrlaryny jemleýär. Her bir ýyňyň artgaly alýan mukaddes ojaklaryňyza bir ajaýyplygy arzuw edýän hormatly Arkadagymyz Mihail Elmydama bagyşlan paýly syladan serpaýlygy ýalkamagyňyzy arzuw edýän Sizi watandaşlar Türkmenistanyň Bilim ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy Taýsyz kompaniýasy we Türkmenistandaky resmi dilerler bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişi iki müň on dokuz telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanyny getirip goýýar. Indiki tapgyrda Laýk bir gepledim bolşýançak, gysga bolup.